Helo! Elin sy 'ma, o Ffynnu. I rei sydd ddim yn fy nabod i, mi ydw i'n byw ar Ynys Môn hefo tref yng Ngŵr a mae gen i dri o blant sydd bellach 'di tyfu fyny. Mae gen i ddau o gŵn a ar y funud yma jest y ddau 'na ni sy yn byw yma. Mi gesh i ddiagnosis o ganser y fron pan o'n i'n 37 oed. Yym, adag ynny wrth gwrs o'dd y plant yn fychan iawn a y gobaith o'dd wrth gwrs 'i fod o wedi mynd a ac ar ôl delio hefo yym sgîl-effeithia' seicolegol a sgîl-effeithia' corfforol y diagnosis a'r driniaeth, ath bywyd yn ôl i fod yn fywyd da iawn, llawn iawn. Yn anffodus, mi ddoth y canser yn ôl pan o'n i'n 45 oed, um, a mi ddoth o'n ôl yn gam pedwar. Ac i rhai ohona chi sydd yn byw hefo canser cam pedwar, mi ydych chi'n gwybod i fod o yn ganser na all gael unrhyw fath o driniaeth wneud i giwrio fo. Yn anffodus ofnadwy, yr unig beth allwn ni wneud ydy cymryd triniaeth dyddiol misol, chemotherapi, llawer iawn tabledi, llawer iawn o driniaethau gwahanol, sydd yn gallu yn cadw ni i fyw gyda lwc fwy na byw, i ffynnu ac i fyw bywyd llawn iawn hefo canser cam pedwar. A be nes i ffeindio ar hyd y siwrna uh, i yn bersonol, o bod na ddim byd Cymraeg ar gael oedd yn siarad yn agored am diagnosis o ganser a y bwriad trwy ffynnu a ni a finna ydy bod ni yma i roi dipyn bach o gyngor o'n profiadau ni'n hunan, dim cyngor meddygol, dwi'm digon clyfar yn hynny. A yn sicr, dim ond cyngor allai roed ar bethau sydd wedi fy helpu finna a ni ar ei fath. Lly. Felly heddiw dwi'n sôn am stomas a yr effaith meddyliol o gael stoma a sut nes i deimlo wrth ffeindio bod gen i stoma a sut dwi wedi dysgu fyw hefo fo. Rwan, ella newch chi ofyn rargol canser y fron ydo hon, sut mae hon o'n ymdi allu siarad am stomas a gwybod beth mae'n siarad am. Hydref y seithfed, um, mae o'n sticio yn y meddwl i achos oedd o'n hen blwydd i ddau ddwrnod wedyn. Ges i fy rhithro i yr ysbyty a o fewn oriau mi o'n i yn y theatres yn cael llawdriniaeth eitha hegar achos bod gen i blockage yn y bowel. Mae cans, yr canser y fron sgen i yn un rhyfedd iawn. Mae o'n hen gadno bach o ganser a tydio ddim yn dwad yn ôl i'r llefydd fel canser y fron eraill. Lobular breast cancer sgyn i. Mae o yn eitha anaml, ond mae yna dipyn ohona ni yn byw hefo fo 'lly. A mae yn fach o si, mae o'n dueddol o ddod yn ôl rownd be' ma' nhw'n alw yr yr peritoneal area, rownd y stumog, y bowel, yr ovaries, yr y groth, a mae o weld i fyw yna, a dwi'n gwybod bod o yn byw yna. achos mae o wedi amlygu hun dros y deg mlynedd dwytha, mae o yn dueddol o ddod yn ôl. A dwn i'n pam, ond am ryw reswm toddwn i ddim wedi cysidro y bysa byw hefo stoma yn un o'r opsiynau sa gini. So gen i ddim dewis yn y mater a deffro o lawdriniaeth eitha hir nes i hefo bag stoma a oedd yr holl beth wir oedd o rhywbeth faswn i ddim wedi gallu freuddwydio am cynt. A mae yna fideo uh, dwi wedi gwneud ddoe ar sut nes i ddelio hefo yr ochr gorfforol ohono fo. Ond dwi am sôn dipyn bach am yr effaith feddyliol, achos dwi yn teimlo bod o yn rhywbeth tydan ni ddim o bosib yn gysidro i fod yn ella bwysig ofnadwy. Ac wrth gwrs mae o'n bwysig, achos da ni'n sôn am rhywbeth sydd wedi newid y mywyd i rwan, fydd y mywyd i byth cweit rhy fath. Ond mae mywyd i di newid gymaint i fod byth cweit rhy fath. Nes ydw i mor hyderus yn ei ddeud o rwan, uh, oherwydd fy mhrofiadau cynt i, dwi'n mynd i allu Ac mi ydw i'n gallu, mi alla i ffynnu heddiw yma, dwi yn ffynnu heddiw yma. A mae hyn wyth wsos a hanner ar ôl llawdriniaeth sydd wir yn cael effaith hir dymor am bys. Dwi'n trio meddwl am be oedd y peth gwaetha wrth ddeffro o'r llawdriniaeth a gweld bod gen i fag. A yr unig beth allai feddwl am oedd y ffaith i fod o mor weladwy yn y meddwl i 'lly. Oherwydd bod yr llawfeddygon wedi goro rhoid y bag o bosib ddim yn y lle delfrydol gan fod yr llawdriniaeth wedi bod o dan amgylchiadau brys. Mae o'n ista reit ar 'y ngwas i. A bob tro dwi'n sbio lawr, dwi'n ei weld o wrth gwrs 'lly achos mae o'n popio allan. A ymweladwy mae hi yn anodd ofnadwy weithiau sbio yn y mirror a gweld y bag 'ma. Ond yn fach o si, tydi o ddim yn rhywbeth sy'n fy niffinio fi, tydi canser rioed wedi fy niffinio fi. yn y blynyddoedd cyntaf, dwi'n meddwl y mod i 'di teimlo mod i fatha rhyw o rhyw paraia bach a bod pobl ell- allan edrych arna fo a me'wl o 'na hi Elen ma' hi 'fo canser cam pedwar o sgynno hi'm llawar i fynd. Neu petha bach fel 'na ond yn yn y meddwl i o'dd o. Tydw i wir ddim yn meddwl bo' neb dyddia' yma yn sbïo ar rywun a meddwl argol gin Elen Stoma o bechod drosti. Sgwnio ti o'n ogleuo. Sgwnio os di hi yn cael leakages. Yn do, dwi yn cofio, oh ah, god, yn do, dwi'n cael leakages. Ofnadwy, dwi wedi caru yn y cychwyn beth bynnag. A dwi'n meddwl bod fi wedi byw yn yr ofn yna, na dyna oedd y peth gweitha o'n i feddwl sa di gallu digwydd. o bod y bag yn mynd i ollwng. Mosh gin i sbio ar fy hun hefo'r bag, alla i sbio rwan a meddwl o da iawn, y ffordd dwi'n sbiad ar y bag rwan ydy, diolch i'r nefoedd bod o'na, neu'n swn i di marw'n un peth, a diolch yn i'r nefoedd bod o'na achos mae o yn saff, mae o'n edrych fel bod o'n neud i job a tydw i ddim hefo leak yr ofn mwyaf feddyliol oedd gen i oedd be os faswn i'n ganol tu tafar yn tu bita lle gwallt, dydwn i'n lle gwallt, a bod y bag yn gollwn, achos mae fy mag i yn eitha dramatic, a pa mae o'n gollwn, tydi o'n fatha tap yn dripio, mae o yn gollwn reit egar lly, a mae o yn eitha amlwg i fi'n syth bod pethau yn mynd o chwys. A dyna'n union ddigwyddodd achos y mod i yn mynnu fel ydwy bob tro mynd yn ôl i fyw bywyd mor llawn ac y gallai, mor sydyn ac y gallai. O'n i wrth gwrs isio lliwio 'ngwallt a mi es i at Carina sy'n gwneud 'y ngwallt i a tua hanner ffordd lle oedd 'y ngwallt i'n llawn o'r foils gwyn 'ma ac o'n i'n ista fo'r gawn silci ofnadwy 'ma a nes i deimlo'r bag yn mynd agor o deud wrth Carina achos wrth gwrs dwi wedi bod yn agored 'lly a wedi esbonio bo' bo' gin i stoma bag a pam ac ac ac ballu. A gesh i fynd i'r toilet a t'odd o ddim yn brilliant on' mi nesh i. Ddosh i allan o'dd Carina yn lyfli ac wrth feddwl am y peth ar ôl mynd adre Petai hynny 'di digwydd i rywun arall yn yn tŷ ni, dudwch, neu yn yn mewn archfarchnad a bo' fi'r person o drws nesa iddyn nhw a gweld hyn yn digwydd, wrth gwrs swn i 'di bod yn lyfli fo' nhw hefyd, pam na faswn i? Pam na fasa pawb yn lyfli? Does 'na ddim rheswm, dio'm yn fai ar neb. Dwi fel bod fi wedi trio gwneud 'lly. A dwi'n meddwl bod hi wedi bod dda iawn bod fi wedi byw trwy hynny. achos mae o wedi cael gwared o'r ofn ofnadwy 'ma, beth os? A dyna be' fydda i'n deimlo lot hefo canser ydi y beth os 'ma, yr ofn 'ma sy'n byw yn dragwyddol yn 'y meddwl ni. Be' os neith y bag 'ma licio be os neith y bag ecsblowdio dyna un mawr o'dd gin i am hir felly be o'n i'n neud o gosod gosod yr yy larwm i fynd a dwi dal i neud tri o gloch bore jyst rhag ofn a ma' well gin i neud hynny a dyna sud ydw i'n ymdopi. Dwi'n meddwl hefyd ar lefel llawer iawn mwy cynhenid bo cael rheolaeth o'ch bowels yn rwbath pwysig pwysig. Ydach chi wedi cael i ddrilio yn 'ych penna ers oddach chi'n blant bach fatha finna 'lly? Ma'n un o'r petha ma mama tada rhieni yn licio ca deud o ma Elen yn ddyflwydd a o ma hi'n defnyddio'r poti am y tsa ddim damweinia. lle dwi rwan 'di mynd yn ôl i fod yn o Elen os o's gen i ddim rheolaeth o gwbwl drost i bŵals. A eto llais bach gwirion y llais bach 'ma 'di o. 'Di o'm yn wir. Dim ots gin neb. Mae pawb yn byw i bywydau hefo pethau 'dan ni ddim yn wybod am yn digwydd tu mewn. A be' dwi isio ddeutha chi ydy Elen ydw i. Elen sy yn fam, yn wraig, yn byw bywyd llawn iawn, a dim jyst byw, dwi ffynnu hefo fo. Mi o'n i sal ofnadwy, dwi'n cael dyddiau difrifol, tydi'r bag ddim yn berffaith. Yn anffodus, yn fy meddwl i, tydi bagiau stoma ddim wedi datblygu llawer dros yr, yr adeg pan o'n i'n nyrsio'n lle cyntaf, lle, mynd yn ôl i'r 90au cynnar iawn, lle. Ac efallai mewn dwy dair blynedd y bydd 'na rhywbeth wneith drawsnewid y byd stomas, dwi ddim yn gwybod. Ond i weithio hefo beth sgynna ni rwan, rhif un, tydi o ddim yn eich diffinio chi. Mae'n anffodus iawn, ond tydi o ddim yn mynd i'ch diffinio chi. Rhif dau, munud ydych chi'n dechrau gallu delio hefo yr ochr gorfforol ohono fo, sef newid y bagiau, manegio leakage, penderfynu pa system sy'n gweithio i chi'n iawn, cael y gefnogaeth iawn gin eich nyrsys stoma chi. Os ydych chi'n stryglo'n feddyliol, gofyn am help. Ewch i ofyn, gofynnwch wrth eich meddyg teulu, gofynnwch wrth os ydych chi'n gweithio i gyflogwyr da sydd hefo um, access i gwnsela ac yn y blaen. Gofynnwch am help. Achos does na'm byd i fod cwilydd ohono fo. A mae'r rhan fwya'r ofn ydan ni'n byw hefo yn ofn sydd ddim yn cael i drosglwyddo i fywyd. Mae o'n ofn ydan ni'n gario yn fyma. A dwn i'm pam dwi'n ei gario fo, dwi wedi trio dod drost yr ofnau yma drost y blynyddoedd, ond dwi wedi dysgu byw hefo nhw. A dyna ydi y gobaith wrth wrando ar hyn rwan. Do, mi gesh i leak mewn lle cyhoeddus a na, swn i ddim rili licio meddwl bo hyn wedi ddigwydd yn ddyddiol, ond os dio'n digwydd unwaith bob hyn a hyn, dyna ni. Galla allai wneud rhan fwya o bethau mae pobl eraill yn wneud. Swn i rioed licio nofio, felly na fo, Alla mae byth wisgo siwt nofio alla, alla arall. Hei ho, allai fyw fo hynny. Sicr nes i roed wisgo bikini, felly tydw i ddim yn gorau postio lluniau fy hun ar social media byth mewn bikini. Gwisgo stoma bag, na o, mae'r ofn yna di mynd. Tref a finna o ran yn perthynas, i fod yn onest, yr unig beth mae, mae tref yn boeni am ydy bod fi'n iawn. Dyna'r unig beth, a dyna'r unig beth sydd wedi bod rioed hefo tref. Mae'r ofna sel am fi fy hun, y ffordd ydw i'n sbiad arna fi fy hun, fy hunan ddelwedd, fy self-esteem, y ffordd dwi'n teimlo amdana fi fy hun. Mae hyn i gyd yn dwag yna fi fy hun, tydio ddim yn dwag i neb arall. ac y gobaith ydy os di'ch perthynas chi ddigon cry hefo'ch teulu, hefo'ch ffrindiau, na nhw ddim eich diffinio chi achos bod gynnach chi rhywbeth sy'n chydig bach yn wahanol. Ac os ydyn nhw'n eich diffinio chi, efallai bod ti'n amser i chi feddwl pam. Achos wir yr, dim ots, da ni'n poeni gymaint am bethau fel pobl, da ni'n poeni. Triwch beidio. Mae 'na ddyddiau lle ydw i'n teimlo'n isel. Mae 'na ddyddiau lle ydw i 'di stryglo dod allan o'n ngwely. Dim jyst achos y stoma, dim jyst achos canser. Maen nhw 'di bod achos y mod i'n teimlo'n isel, isel am bethau sydd ddim byd i wneud hefo canser. Maen nhw 'di bod yn oherwydd galar, dwi wedi galaru am be o gyn i cynt a be sgyn i ddim rwan. A 'dan ni'n clywed o hyd am fod yn ffeind, ond byddwch yn ffeind efo chi'ch hun hefyd. Achos 'dan aml iawn 'dan ni'n ffeind iawn efo pobl eraill, ond mae mor bwysig bod yn ffeind efo chi'ch hun. A dyna sut mae ffynnu. Mi allwn ni ffynnu jest wrth fod yn ffeind efo ni'n hunan. Diolch yn fai arno ni. Nathon ni'n gofyn amdano fo. A mae'r pobl sy'n yn gwir caru ni, yn dallt hynny, ac yna i fod hefo ni, i fod yn rhan o hyn i gyd. Ac os oes na ddim un person sy'n hefo chi rannu fo, meddyliwch, mae yna bobl eraill yn yr un sefyllfa, a mae yna ffyrdd o ddelio. Ac os da chi stryglo heddiw yma ac yn teimlo bod angen siarad drwy'n, mae yna linciau ar y dudalen yma. Ewch ar y linciau Byddwch yn ffeind, byddwch yn ffeind fo chi'ch hun. A gobeithio bo hynny 'di helpu dipyn bach. Ac os o's 'na rwbeth 'sa chi licio i fi siarad am ymhellach na hyn, gyrrwch neges, mi ddawn ni a neu fi'n ôl atoch chi, a gawn ni sgwrs. Dwi gaddo. Diolch.